Карале Гайфулла Абзалов. Тустым. Ага. Син нишләп йөрисең бу Иделвейский битендә? Нәрсә аласың? Менә дачага китеп барыш. Нәрсә бу? Менә колбаски, колбаски жарки күрәсеңме? Дачный дигән бит. Дачный, да, как раз. Менә Гел шуны аласыңмы? Бу ничә сум бу? Гел шуны алмыйм, менә 100 мең, 100 суммы, 100 мең дип тагын Сиңа кыйммәт әйберләр бармы или акчаң җитәрлекме? Син шоумен да инде, тамада да, Җитәрлек. җырчы да. Аллага шөкер, акча менә әйтергә була. Бик әйбәт килә. Акчаны каян эшлисең син? Шул шоумен, тамада, җырчы, композитор. Мин, минем направление менә болай. Ничек аңлатып кит әле Менә безгә дә. шулай. Күп, күп, күп направление. Мин хәзер вообще инвестированием белән занимаюсь. Инвестирование, нәрсә инвес- Интернетта инвестиция акча, иләс? акча интернетта эшлим.

Юк, чыннан да атнага 100 мең кергәч, 200, 300, 400 мең була. Айга 400 мең. Ә карчык кая эшли? Менә бу американский вообще карта. Американский да бармы ни? Ник американскийны алдың син? Бу синең Америка киткәчме? Юк, просто бездә күренми ул акчасы аның. Шуңа күрә доллар белән монда килә, евро белән килә шуңа. Ә ул нитеп калмыймы соң, ничек дип әйтик, йотылып менә каядыр утырып калмыймы, кемдер алмыймы, чөнки банклар ябылып тора хәзер. Банклар ябыла шул менә, шуңа күрә ик- чит илләр белән эшләргә кирәк. Акчаны кая сакларга әйбәтрәк менә, син ничек уйлыйсың? Син бит инде бүген көнне хәзер бизнесмен дип әйтик без. Ә, Акчаны сакларга кирәк Черегән бай. биткоинда. Кая? Бит, Биткоинда, биткоин нәрсә соң ул? криптовалюта.

Ул кая саклана соң? Шул интернеттамы? Бәйе. Ә көннәрдән бер көн ул юкка чыкса? Син шуннан куркмыйсың? Менә минем нигә акча килә картага, мин шундук алырга тырышам. Чөнки куркам мин, ә көннәрдән бер көн килерсең, әйтерләр, акча бетте, банк ябылды. Лучше миндә булсын ул. Мин тоже шулай. Мин картага яткызмыйм, акчаны алам. Но будучи за биткоинами. То есть за криптовалютами. Шулаймы? Да. Син шунда инде. Сине күпмесен бүгенге көндә акча? Минем монда түгел. Бүгенге көндә ме? Җитәрлек. Үзебезгә җитәрлек, семьяга җитәрлек. Үзебезгә җитәр, семьяга җитәр. Миңа да бирә аласыңмы? Бирә алмыйм. Ник алай? Син Но- саранмы? Менә но бай, мин- Юк, бай кеше тукта, саран тукта, диләр. Юк. Мин сиңа урынын күрсәтергә мәгълүм. Кайда акча эшләп була? Ничек эшләп була әйт әле? Менә м- мин аны сиңа Котырган акчалар эшләп буламы? Тегелек Була, бар бит, котырган. Островскийның. котырган, Котырган акчалар дигән. Эшләп була. Чөнки хәзер шундый замана, бик күп финансовый инструментлар кайда акча эшләп була. Син саранмы? Мин саран түгел, но мин акча бирмим берсенә дә. Ник алай? Ә ул акча бәхет ул. Бәхетне бирергә ярамый. Сиңа аннары кайтарып бирәләр бит аны. Юк, бирмиләр шул. Ник алай? Син яндыңмы әллә заманында бик каты? Янмадым, мин кешегә биргән булды әйме. Күпме бирдең? Кешегә биргән саен миллион да биргән булдым. Миллион? Әйе. Кемгә бирдең? Биргән балда инде. Әйе, Менә аннары? Ул бит алганда алар бик матур алалар әйме, но биргәндә үзләренекен бирәләр бит инде. Бик шундый ит бирмиләр дә еще. Анан дошман булып каласың. Кем белән дошман булып калдың? Ну, менә булды инде дошман булып каласың. Әйтәләр бит, э, дустыңны югалтасың килә, акча бир аңа бурычка диләр. Шулай җугалттыңмы? Бер мисал китер әле, кемне җугалттың? Исем, фамилия, әтисенең исеме, туган җылы. Исем, исемнәре алар. Төрмәдә утырмаганмы? Исемнәре бар. Ну, әйтеп тормыйм мин. Ну, шуңа күрә без хәзер э, аны кешеләр, белгән кешеләр дә әйтә. Акча бурычка да былай да биргән. яра. Якын ук килеп төшерим әле. Якынлатма. Кара әле, хәтерлисеңме? Килмә, килмә, йөремә. Миннән көлеп йөремә дигән Гайфулла Абзалов кая ул хәзер? Беренче концертка килдең карарга. Спорт сараенда. Беренче рәттә утырдым. Одобрил. Гашыйк булдым сиңа җырчы буларак. Кая ул хәзер килмә-килмә йөрәме? Ул Гайфулла Авзалов кая? Сагынасыңмы син аны? Ну, как тебе сказать? Ничек әйтергә икән? Сагынасың дип, әллә мин мин күңелдә в душе шашуымда юк калдым мин. Шулай калдыңмы? Сәхнәләрдә күренмисең, телевизорда юк син. Э, капустникларда, ниләрдә? Хәзер сәләнкаларда юк. Нигә чыкмыйсың? Нигә бармыйсың? Акчаң бар бит инде. Нәрсә тотып торасың инде? Фонограмма эшләтергә була, сатып алырга була җырлар. Акчаң бар, 100 мең атнага эшлисең. Мин үзем язам, ди. Сатып алырга кирәкми. Мин язачым. Нинди җырың бар? Җәле җырла әле безгә, әйдә. Әйдә, дачага киткәнче җырла, Гайфулла Авзалов. Килмә, килмә, йөремә. Мин. Әйдә, тагын нәрсә араласын? Син моны перископка куйдыңмы әллә? Перископка куймадым, мин моны акчарлык сайтына куям алла бирса. Перископка түгел. Әйдә тагын нәрсәләр аласың бакчага? Алам, все. Синең карчык каясың? Син җәяү барасың. Машинада утыра. Ә, машинада белән киләсең. Бар, угыл алам да. Угыл нинди угыл? Күмер, күмер. Нинди? Ә, күмер. Кая нинди күмер ул? Шашлык ясарга. Менә бит аны хәзер. Кая? Утын яндырып ятмыйлар бит. Ә, күмер бармы ни шунда? Күмер яндырып ятмыйлар бит хәзер. Аның күмере бар. Әйе. Бакчада бөтен нәрсә бар. Синең бакчаң кайсы җирдә соң? Бакча минем Константиновкада. Константиновкада. Карчык белән барасыңмы? Әйе. Карчыгың шунда. Шунда гына машинада утыра, машинада утыра. Карчыгыңны барып төшереп алсаң буламы? Ярамый шул. Ник? Курка ул. Нәрсәдән курка? Миннәнме, синнәнме? Төшерүдән курка ул. Ваще шундый скромный минем. Кем булып эшли ул? Эшләмәй. Ничек эшләми? Карчык эшләмисеңме? Молодец, җегет мисең. Ә синең директорыңмы? Юк, мин аның директоры. Ә синең директоры. Мин аның директоры. Ярый, Гайфул Авзалов. Ярар, рәхмәт сиңа. Пока-пока. Кемнең, кемнең күп акчасы килә, миңа мөрәҗәгать итегез.